Akken tettḥessiseḍ kul durt inubat-agi s teqbaylit, tesɛiḍ amenni ameqqran ad teǧǧiḍ lɛewayed n ddin, ad tetbeɛeḍ abrid iṣefan n Sidna Ɛisa. Lameɛna tufiḍ iwɛer lḥal weḥdek, imi wid i k-d-izzin xalfen lebɣi-inek. Dɣa lmaḥiba-nni tesɛiḍ zik i Sidna Ɛisa tneqqes, semmeḍ ul-ik, Teɛyiḍ deg umenɣi-agi ay tettnaɣeḍ s ccer d lbaṭel, teqqareḍ, Axir-iyi ad iliɣ akken lliɣ zik d ineslem. Ay gma, ay weltma, awal iḍ-agi yella fell-ak, fell-am.
Ussan-agi iɛeddan, ruḥeɣ ɣer tamurt n Turkiya. Tamurt-nni tessemekta-iyi-d tamurt-nwen. Ɣur-sen yiwen n ddin am kunwi, mugra kra imasiḥiyen n ṣṣeḥ, lakin llan deg lxuf am kunwi. Ruḥa ɣer timdinin am Afsus, Smirna d Baxramus, imir n ccfiɛ am akken Sidna iciɛa kra n tiktabin i warraw n Rebbi yellan deg tudrin-nni. Kra n lǧamaɛ ihi ad nɣer yiwet n tabrat. Bɣiɣ ad awen-aḥkuɣ iḍ-agi ɣef kra n lmumnin zik izdaɣen deg yiwet temdint deg tmurt n Ṣerk isem-is Afessus. Tamdint tameqqrant iceɣlen s lbiɛa u creɛ n lweqt-nni. Imezdaɣen-is ɛebden tarebbit isem-is Diana. Sinna Ɛisa mi iruḥ si ddunit, yumer-asen-id Ṭulbas ad ruḥen ɣer ddunit irkul, ad ṣaḥfḍen i medden irkul lumuṛ-is. ad ten-rren d ṭṭulbas. Ɣef ayagi ruḥen kra yid-sen ɣer temdint n Yinafasus. Imi yella yid-sen eh, Sidna Ɛisa s ṛṛuḥ-is, akken i sen-iweɛɛed, aṭas i d-yuɣalen d lmumnin, ǧǧan lɛebɛḍa n lmesnuɛat, tebɛen abrid n Ṛebbi n tidet. Yettwekteb, Aṭas n wid ixedmen lecɣal n ssḥur, wwin tiktabin-nsen, serɣan-tent zdat medden akk. Akkagni, awal n Sid yettnernay s tazmert d lǧehd. Lameɛna, akken yella zik, akken yella tura, ayen i d ay-ixeddem Rebbi s tazmert deg wulawen n medden, Cciṭan ad ixdem ayen i yezmer ad yessexṣer lecɣul-agi, akken i yeḍra deg temdint n Afasus. Yettwagteb di lweqt-nni iḍra ccwal ameqqran ɣef ssebba n ubrid n Sidna Ɛisa. Iḥeddaden isenɛan lmeṣnuɛat ay ɛebbden imezdaɣen zeɛfen, imi ttaggaden mačči kan ad teɣli lsenɛa-nsen, lameɛna ddin-nsen diɣen. Ɣef wayagi, mačči d cwiṭ i ɛetben wid itebɛen ssenɛa seg temdint-nni s ufus n wid i sen-d-izzin. Akkenni i mken ay tɛetbeḍ kečč a gma, f udem n ssenɛa ass-a, iḍ-agi teɛyiḍ deg umenɣi, ul-ik semmeḍ-it cwiya ɣef ddemma n wayen irkul tɛetbeḍ. Bɣiɣ ad k-smektiɣ ɣef kra. Ad ken-smektiɣ akk, kunwi llan d lmumnin n Si Nɛas dinna deg tmurt. Ṛebbi yessers-iken ad tilim d tafat fell-as. Iqqar-awen kunwi d tafat n ddunit. Temdint i d-izgan f udrar, ur tezmir ara ad tettwaffer. Ur ceɛlen ara lmeṣṣabiḥ, ad ten-uqmen seddaw taqennuct, lmeɛna ɣef lkedar. Ad iceɛceɛ wid irkul ilan deg uxxam. Ad tceɛceɛ akk agni tafat-nwen. i awen-d-iqqar Ssid-nwen, i wakken imdanen ad ẓren lecɣel-nwen lɛali, ad ḥamden Baba-twen ilan gig-nwen, ur ttayset ara. Ad awen-ɣreɣ tura tabrat ɣef i awen-d-inna Baba, tabrat i d-yekteb Yeḥya i lmumnin i yeǧǧa Rebbi d tafat deg temdint n Afasus. I wakken ad tɛeqlem deg-s kra n wawal fell-awen, ma tufam iman-nwen di lweḥc, ɣef ddemma n laman n uwenneg n Lmasiḥ. Yekteb Yaḥya, Akken i ttuḥerres s Ṛṛuḥ n Ṛebbi, inna-d, Ataya, wayen i d-iqqar win yettaṭṭafen sebɛa itran deg ufus-is, win ileḥḥun di ttnaṣfa sebɛa n lmeṣṣabiḥ n ddheb, Ssneɣ lecɣal-ik, lxedma-k, d ddwam-inek. Lḥemdullah nukni tebɛen Lmasiḥ, ur nteddu ara mebla ma i aɣ-yettwali Ssid-nneɣ deg ddunit-agi n ṭṭlam. Yerna ma yessers-aɣ-d dagi ad nili d tafat fell-as, d netta i aɣ-yettaṭṭafen deg ufus-is ayeffus, ur aɣ-yettserriḥ ara. Kečč neɣ kemmini i iḥesben txuṣṣeḍ deg wayen yeɛnan cehada-k, ulamma tseḥḥuseḍ iman-ik Weḥd-k, weḥd-m ay uletma, teqqareḍ, Acu lliɣ nekkini? D Ssid-nneɣ Lmasiḥ i aɣ-ittaṭṭafen akk deg ufus-is ayeffus, yerna iqqar-as i kul yiwen n lmumnin-ines, Ssneɣ kullec. Ssneɣ lḥal-ak. Sidna Ɛisa yellan d amcafeɛ-nneɣ zdat Ṛebbi, iḥemmel-iken. Iḥemmel mkul yiwen deg warraw-is, ittdeɛɛu Baba-s fell-asen akk s ismawen-nsen. Iqqar-ak-d iḍ-agi a gma, Ssneɣ umni-inek, ssneɣ telliḍ d lmumen itteklen fell-i, d nekk ara k-irefden. Yettwagteb deg tabrat n Yeḥya i lmumnin ilan deg temdint n Efesus, ẓriɣ, ur tezmirem ara ad tṣebrem imcumen. Tɛerḍem wid iḥesben iman-nsen d rresul ur llin ara, tufam-ten d ixeddaɛen. Ssneɣ tɛetbem ɣef isem-iw. ur tuysem ara, ɣur-i lexbar fell-awen d lḥala-nwen. A yetmaten di setma deg Lmasiḥ, acu yettwali Ssid-nneɣ mi ara imeyyez ulawen-nneɣ? Ɛni llan gar wid i ken-d-yezzin igad itebɛen ddin, yeḥseben iman-nsen d rresul, lmeɛna ur tufam-ten teskiddiben? Ɣur-sen ad s-tɛamlen tuqqa, lmeɛna ur sɛan ara tazmert ad ɣelben ccer deg tikli-nsen, Ɣef wayagi i teǧǧiḍ ddin a gma, yak? Ɣef wayagi i tetbeɛeḍ Lmasiḥ lxaṭi tufiḍ deg-s tidet? Ssid-ik iẓra ayagi ifraḥ. Ifraḥ diɣen mi yettwali tettdumuḍ i leɛtab i tɛatbeḍ ɣef ddemma n yisem-is. Imken tettuḍeggreḍ ɣer lḥebs, neɣ tesɛeddaḍ i usteqsi sɣur lbulis lxaṭi tetbeɛeḍ Lmasiḥ, neɣ imken d at uxxam-ik i k-yettɛettiben. A taddart, ur ttmelɛin ara yid-k ɣef ddemma n laman-ik. Ssid-ik Lmasiḥ yefreḥ mi ur tuwiseḍ ara, issen kullec. Ɣas yefreḥ s wayen irkul i yeẓra deg-k Ssid-ik Lmasiḥ, yella kra ɣef i yebɣa ad k-innehu. D lḥaǧa ɣef yaɣ Innehu akk sɛa-sɛa mi ara imeyyez ulawen-nneɣ. Innehu yasen diɣen lmumnin zik izdeɣen temdint-nni n Afasus, inna-yasen, Ɣur-i ddeɛwa yid-wen. Yid-k, ay gma, imi teǧǧiḍ lmaḥiba-k tamezwarut. Acu d lmaḥiba-agi tamezwarut? Ɛni ur tecfiḍ ara akken cfiɣ nekk ass amezwaru mi tqableḍ Sidna Ɛisa d amsellek-ik, ul-ik yeččur d lmaḥiba fell-as? Tefkiḍ-as amkan amezwaru deg wayen ay kul txeddmeḍ. Ɛni akka txeddmeḍ tura, neɣ ala? Zik, at tajmaɛt n lmumnin n Afasus ttwassnen ɣef ddemma n lmaḥiba tameqrant ay sɛan mačči kan i Ssid-nsen Lmasiḥ, lmeɛna lmaḥiba ay sɛan bway gar-asen. Sidna Ɛisa iǧǧa-aɣ lameṛ-agi, yenna-d, Ma ḥemmlet bway gar-awen, am wakken i ken-i-ḥemmleɣ nekkini. Wayagi ad ɛeqlen irkul medden kunwi d ṭṭulbaw, ma tesɛam lmaḥiba, way gar-awen. Issennet ayetmaten di setma deg Lmasiḥ, ma yella lmaḥiba-agi way gar-nneɣ tefsi, lmaḥiba i yesɛa mkul lmumen i Ssid-is ad yismiḍ diɣen, acu ara yesseɣsin lmaḥiba-nni way gar-nneɣ di tajmaɛt lmumnin n Sidna Ɛisa? Tismin. Yir lehḍur. Imeččeččawen i d-ittenkaren way gar-aneɣ. Leḥwayeǧ-agi ttwafen gar wat ddunit, lameɛna nutni ur sɛan ara deg-sen tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus ayen nesɛa nekkni s yimasiḥiyen. D tazmert-agi iɣelben deg ulawen-nneɣ mkul ccer. Ɣef wayagi Ssid-nneɣ ittmeyyiz ulawen-nneɣ akk iḍ-agi. Iqqar-as i mkul yiwen, Ɛni teǧǧiḍ lmaḥiba-nni i tesɛiḍ fell-i, ass amezwaru i yi-tetbeɛɛeḍ? Akken issen, inna i lmumnin-nni n Afasus, Kul terẓeg, kul lɣuc, kul urif, kul ɛageḍ, kul rregma, kul tiḥila ad fnun seg-wen. Lḥut bwaygarawen, ččaret lḥanna. Ttmismaḥet bwaygarawen, am akken i awen-iɛaf Ṛebbi deg Lmasiḥ. Mkul yiwen deg-neɣ s lmumnin n Sidna Ɛisa, yelzem-as iḍ-agi ad imekti ansi d-yeɣli, ad itub, ad ixdem lecɣel s lmaḥiba i yesɛa ass amezwaru mi iqabel Lmasiḥ d ameslak-is. Tabrat-agi yettwaktben zik i lmumnin n Sidna Ɛisa deg temdint n Afasus. Tettuceggaɛeḍ i nukni d iɣnas-agi. Mi ara qableɣ tabrat sɣur-wen, dima ttarraɣ-awen lǧawab. Kunwi, ur tezmirem ara ad as-terrem lǧawab i Ssid-nwen Lmasiḥ yiḍ-agi s tabrat? Lameɛna tzemreḍ ad as-terreḍ lǧawab deg wul-ik a gma. Ma yella ihdeṛ-ak-d Ṛṛuḥ Lqudus iḍ-agi s imeslayen n nnuba-agi, cekker-it. Ma tesɛiḍ awal n Ṛebbi deg ufus-ik, ddem-it tura, ad tafeḍ deg-s tektabt taneggarut I tusmana waḥi n Rsul Yeḥya, ɣer layat timezwura n tasuret tis snat, Ɛawed-d ay neɣra seg-s iḍ-agi, ṭaleb-as i Ṛebbi ad ak-d-iḥḍer seg-s diɣen. Imiren ili d lɣaleb, akken i k-ittamer Ssid-ik. Ur ḥemmel ara ddunit, ur ttemcabi ara ɣer wat ddunit s lehḍur n lɛawayd-nsen. Ur ttuɣal ara ɣer deffir mi tettuqahreḍ tfudem Lmasiḥ, ili d lɣaleb deg wayagi s tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus yellan deg-k. Iqqar-ak-d Sidi deg tabṛat-nni, Win ara iɣelben ad s-fkeɣ ad yečč si ttejṛa n tudert yellan di lǧennet, Ṛebbi. Lfakya n ddunit rẓagit, ma d ttejṛa-nni yettwafen di lǧennet, ala d wid yellan d lɣalbin ara yeččen si lfakya-s taẓidant, ma ttdumun.

Fumeɣ bun ad ḥuneɣ ad ak-tebɛeɣ seg wass-a.
Ma tufiḍ iman-ik di lweḥc, d axlew i ifudem n Lmasiḥ, kteb-aɣ-d. I sin llan aṭas n lmumnin deg tmura nniḍen i ttẓallan fell-awen. Nebɣa ad aɣ-d-ktbem iwakken ad nmiketteb ssya ɣer zdat ad tḥussem tesɛam leḥbab. Win yettraǧun ad yili d aḥbib nwen ameqqran d Sidna Ɛisa. Iǧǧa-aɣ imeslayen n ṣṣber deg Inǧil. Nekkni nejmeɛ kra deg-sen deg yiwet tektabt yeketben s taɛrabt neɣ s tefransist isem-is Paroles de reconfort neɣ Face à chaque jour. D aketbet ihi i ccix, tabwaṭ n tibṛatin meyya u ḥedd u rebɛin, Monte Carlo, Monaco, ssutret tiktabt-nni Paroles de reconfort neɣ Face à chaque jour s tefransist. neɣ s taɛrabt. Ad k-tebet i ccix, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥasis ad seld azekka lḥad i nuba nniḍen s teqbaylit, nuba lexbar lxir. Tinna am nuba yiḍ-agi ttilint i snat ɣef lmuja talmast 250 mitrat n Radio Monte Carlo ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lɛecra u nnus deg tmurt, ɣef lḥdac u nnus deg Fransa.